Sorry.
Oh, can I live in you? What's the for all? Na gyda fe i di we.
Ond mae mami bwrdd am yn ei gwely dy mae gryn nawr. Ar oll darian am y dad i ni ala photographers a, a wedding cars a popeth. Ond cariad bach anghofio am yr arian.

sef Lavinia o orllewin Cymru, Delyth a Bethan o'r gogledd a wedyn Glenys a Rhisiart o, o suburbia Caerdydd.
Rishi? Hmm. Atgoffa i mi gael rysait moussaka a taro masalata, neu di gan meirwen gwelltir. I ni gael arfer a blasiste gwlad groeg cyn mynd yn ode. Ie, wel, mae Idris wedi gaddo roi benthyg llyfr ar y parthon o'n i mi. Dere da fi pan ai nôl e. Ewn ni a pwysel bach o wzo dan ni fe.
Fel rhyw fath o fellten, fe darodd y syniad fi, wel beth am i ni roi y cymeriadau mae gyd at ei gilydd mewn un ffilm, uh, ac yn y ffilm yma, am ryw reswm, maen nhw gyd yn mynd i'r un lle. O'n i'n chwarae rhan Glenys, wrth gwrs, oedd Yn briod â Rhisiart, ac yn anffodus geson nhw siomedigaeth ofnadw. Ond o fod mynd i Athen, i chi'n gweld, i weld yr, yr adfeilion a'r holl hanes, ond yn anffodus oherwydd rhyw amryfusedd gyda'r asiant deithio, oedd rhaid bodloni ar Ibiza o bobman!

Ond um, gwmpodd popeth drwyddo. Last minute, oedd yn ofnadw. Jared?
O, dw, i'n ffain. Fi'n mynd mas i'n joio'n unan. Os am i'n siarad na meddwl am Elga Morgan am wrthodd gyfan, reit? Mae hedfan yn brofiad anhygol fydd os di. O,
dwi heb deimlo fel hyn ys pan oes mewn i roi genedigaeth i paredu'r hyn. Mae yna elfennau bach o Richard yn ymddangos yno ni gyd, dwi'n meddwl, bob hyn a hyn, ac mae yna Gymaint o Lavinia ag Enfys a Delyth a Bethan a Glenys, ni'n gweld nhw bob dydd. Jiw, mae'r capten yn yn dreifo'n gwd yn dywe. Ti'n credu ddylun yn ei wipro ynddo fe?
Am ryw reswm mi gydiodd y cymeriadau 'ma. A dwi'n credu na'r prif reswm am hynny oedd bod nhw'n gymeriadau cwbl Gymraeg a Chymreig. Ac oedd pawb yn rhywle, lle bynnag oedden nhw, yn nabod rhywun oedd fel yna. Fe gyflwynon ni'r syniad ger bron, a ger bron ar y pryd oedd pennaeth adloniant HTV, Peter Elias Jones, y diweddar Peter Elias Jones, nath waith ardderchog yn y cyfnod yna. Um, mi nath o... Uh, oedd o'n siŵr, oedd o'n siŵr i ddechrau. Ond mi ath o ffwrdd, ni'n credu bod wedi cael gair o fe, Eirin Ogwen Williams, ac nath hwnnw ddeud, Mae rhaid chi wneud o. Mae rhaid chi wneud o. Un o'r pethau oedd, nid yn ofid i ni, ond o'n i'n cadw mewn cof oedd, oedd y cymeriadau gyda ni mewn sketches tair munud. Oedd estyn hynna'n awr a hanner yn dipyn o sialens. Ond dwi'n meddwl o weld y ffilm, mi oedd y llif yna, oedd rhamant yna, oedd popeth, oedd sgript Carir yn glyfar iawn.
Wel, oedd rhaid i ni gael dyn drwg fel rhan o'r plot, neu oedd rhaid i ni gael rhywun oedden ni ddim yn nabod, oedd yn mynd i'n symud ni ar gyfeiliorn. Caryl nath grybwyll y peth i ddechrau. Um, A wedyn yym roedd rhaid i fi fynd drwy rhyw fath o glyweliad wedyn gyda Peter Loyes Jones, pennaeth yr adran adloniant yn HDV fel oedd hi ar y pryd.
Doedd Chase ddim yn actor wrth gwrs, sydd yn yy wedyn o'n i'n faint o o drafod fuodd rhaid bod er mwyn caniatáu i Chase ymuno hefo ni, ond yn ei gyfnod, a dal i fod. Oedd Chase yn hync a sa'n ni'n di gallu meddwl am neb gwell fel male lead ynde a romantic lead siag oedd o. Oedd o'n dipyn o o risg ond nes i gynnig cheers, mae'n amlwg na cheers. Wel, oedd Peter Elias ddim yn siŵr o gwbl am hyn. Ac oedd fi'n cofio roedd fi a, a Cheers fy mewn i swyddfa Pete i wneud rhyw fath o glyweliad. Oedd o'n ofnadwy o embarrassing. Ond um, Beth bynnag, nath Pete gytuno, a Chiz gath y rhan, ag yy nath o ddim drwg i Chiz a nath o sicr ddim drwg i'r ffilm. O'n i gyd yn dîm ifanc yy nôl pum mlynedd ar hugain yn ôl. O'n i'n ddi-brofiad, ond o'n i'n llawn hyder ag yn llawn egni. Yym, o'dd Caryl ond wedi neud dwy gyfres gyda ni, O'n i erioed wedi cyfarwyddo ffilm yn 'y mywyd. Oedd y golygydd, Hugh Parry, heb olygu ffilm yy 90 munud. Oedd y criw camera erioed wedi gwneud ffilm 90 munud, na'r dyn sain. Felly, oedd y tîm yn mynd allan, oedd e fel, bydde chi'n dychmygu tîm Cymru, di-brofiad, yn mynd allan i ware yn erbyn Lloegr, a nethon ni ennill. Doedd 'na ddim byd o'n i rili timlo bydden i ffili neud ar y pryd. Yym o'n i'n ifanc, yn ffôl, yn hyderus, ond eto i gyd o'n i'n cael y cyfle i neud ffilm. Yym a wi ddim yn credu withie falle bod y yr un cyfleon wedi bod yy gymint ers y cyfnod 'ny. O'n i'n cael yr hawl i lwyddo, Ond ni'n cael yr hawl i fethu, a dim ond trwy fethu yn aml iawn, mae llwyddiant yn dod yn y pen draw, ac mi roedd Ibiza Ibiza yn sicr, fi'n credu, yn llwyddiant. Oedd rhaid i ni wneud yr holl ffilmio yn Ibiza mewn wyth dwrnod, dwi'n meddwl. Gyrhaeddon ni, a'r cast a phawb, ond ath yr holl offer i Madrid, felly gollon ni ddou ddywarnod o ffilmo. Wel, ella bod o'm yn ddechreuad da i rei, ond mae'n hyfryd i ni oedd yn cael gorffwys o gwmpas y pwll. Ffindon ni'n hunen yn Ibiza yy ryw wyth ne' naw ohoni o- odd wedi hedfan mas am shwd dou dri dwyrnod a dim byd i neud.
Pan wnaeth yr offer gyrraedd ar bore cyntaf o ffilmo, ges i alwad wrth Chiz yn gweud plîs gelli di ddod i'n ngweld i? A hwn oedd y dwrnod cyntaf o ffilmo nawr, a wnes i weld e ac oedd e'n sefyll o'm mlaen i mewn, dim yn ffordd i ddisgrifio fe, gwisg nofio liwrecs gwyrdd. Fath o wyrdd fflwresent ar stail speedo, ti'n gwybod, ddim cweit yn thong, ond yr agosa allet ti gael at thong heb fod yn thong, fi'n credu. A wedyn cerdded lawr, a o, daeth e'r byd o les i'n hyder i, wrth gwrs, cerdded lawr ar y set, yn rhain, a pawb yn werthin, wrth gwrs, y fe. Mae'n lot fawr o help. So, lwcus, fa, lwcus iawn, fi'n falch uh, bod pawb wedi gweld yr ochr ddoniol o'r peth, oherwydd doedd dim rai fi wisgo'n wisges i'n drunks yn unan wedyn, ymach yn pysach.
Mae'n gwybod bod ti'n gallu oedad. O, fi ddim, wel, fi'n gallu gwneud y dogi padl fel y fe, ond ddim byd spectacular.
Nice guy. Mi oedd e'n berfformiwr, ond i raddau oedd e'n chwarae rhywun nid yn annhebyg iddo fe, iddo fe ei hunan. Um, ac oedd yr elfen yna o ramant, achos oedd e'n harthrob, Y dyddiau hynny. Ond fi'n dod o'r Sinon. Carl Thomas yw'r enw. Falch i gwrdd â chi. Doeddwn ni gyd yn ame trwy gydol y ffilm na dyn drwg oedd cymeriad Carl neu Carlos neu Charlie, yr un dyn oedd y tri. Ond mi oedd 'na rhywbeth yng nghymeriad y tri Nom de plume oedd o wedi cymryd iddo fo'i hun, oedd yn apelio at y tri chwpl. A be hyd o'n i'n rili neud, plîs? Pam? Ar yma ni fi gyflwyno ni na Charlie o'r enw. Oh, haia, fe di Dallas. A fi di Bethan, haia. Siarad. O lliw hael eitha dwfwn yna i. A wedyn fi'n credu o fyna gafon nhw'r syniad. A hefyd y ffaith bod fi'n rhugl yn y Sbaeneg, wrth gwrs.
Una habitación para dos. El apellido es Abraderch, si? Gracias! Popeth yn iawn?
Wyt ti'n rhedeg ysmynydd? Na. Ond licen i fod. Na, fi'n credu bydd unrhyw un dwi'n gallu gweud o'r uh, glywed yr ychydig Sbaeneg sydd da fi yn y ffilm. Na gweud cwaith yn y rhywun yn Sbaeneg eto.
Carlos a Fernandez Hughes, adeg gwasanaeth. Ga i fynd â'ch bagiau chi?
Mi oedd na waith, calad iawn, Fel mae yna mewn unrhyw ddwrnod y ffilmio, mae nhw'n foreia cynnar, mae nhw'n chwech, hanner wedi chwech y bore, mae nhw i mewn i gael colir a pharatoi, a mae rwy'n ar gamra hanner wedi saith, wyth y gloch. O'n i'n codi'n, fi'n cofio bod rhaid ni godi'n gynnar iawn iawn bob dydd, ac o'n i'n disgwyl babi ar y pryd hefyd fel mae'n digwydd. A mae ambell i Shot. Mae rhywun yn gweld y bwmp. Um, yn benodol, mae yna shot o Lavinia wrth ymyl y pwll mewn um, gwisg nofio binc, a da chi'n gallu gweld o fanna. A mae yna un lle mae Glenys a Rhisiart wrth y môr y canoldir, mae'r chwaethus o wlyb yn fanna hefyd. Ond yn gyffredinol, dwi'n meddwl, nath ni guddio Elan fach yn weddol dda. Richard, os rhaid i ti weiddi fel yna! O, fe ddoedd ddim ond gweiddi. Mae môr y canoldir yn ein hamgylchynu. Mae'r peth mor... mor lib, mor chwaethus o lib. Ond mae gen i ben tost!
Cofio!

Nid ychwanegolion, nid extras oedd rheini, oedd rheini ar rhi gwylie, ac felly defnyddio pobl oedd yno, oedd digon balch wrth gwrs, dwy botel o sangria yr un, a nelen nhw unrhyw beth.
Two, three, four.
Wnaethon ni gynnwys elfennau o'r gwyliau deunaw i ddeuddeg yma yn y ffilmio, ac oedd hwnnw'n agoriad llygad, ynde. Yym, O'n i ar y pryd, o fewn yr ystod oedran hwnnw wrth gwrs, ond ar y ciel, mae'n meddwl, a fynd ar y gwyliau, oedd o yn y goriad llygad beth o'n nhw'n neud. Wrth gwrs, mae pethau i sy'n mynd yn ei blaenau erbyn hyn, a maen nhw'n neud pethau llawer gwaith. Ond oedden ni yn yr hyb yn fyna yn San Antonio, sydd dal i fod yn y lle parti i fynd. Go!
Ddo'n bwysig mai i'r rhan ddim cweit mor lewyrchus o'n i wedi mynd, achos dyna lle oedd y gwyliau rhad ma wedi mynd am tri chwpl ni wedi'r cyfan. Dim ond £35 oedd y Delyth a Bethan wedi talu am y gwyliau yma. Ac uh, mae'n siŵr bysa i uh, Lavinia wedi, bydde hi ddim wedi bod a brod, chwel, eriod, fe. Oedd dim syniad o'i ella man, dwi'n credu, oedd y lle bellad wedi bod. A oedd hwnna yn yr early 70s, chwel. Ac, uh, ac oedd rhaid i Glenys a Rhys Siarts gymryd be o'n nhw'n gael oherwydd yr amryfisiad yn, yn swyddogaethio. Yna beth oedd dyn bod ni wedi cwrdd i dyn te, Carlos? Dwy wlad filltiroedd oedd wrth i gilydd. Ond yr eneidien, hoff gytun. Ah, rydych chi hefyd yn hoff o Arwyn am Sbari. Dwi'n gweld bod chi, Carlos, yn gyfarwydd â barddoniaeth yr hen wlad. O, oh, dwi wedi cael pent am bob bob un sydd wedi gofyn i fi os ydw i'n nabod rwy'n fel Glenys y Rhisiart. Ydw, fi'n nabod lot o bobl sydd fel Glenys y Rhisiart, a dwi wedi cael lot o bobl yn dod ato fi i ofyn, ai so-and-so a so-and-so ydy rheina. A na, o, rei, dwi wedi cymryd rhyw chydig bach o un a chydig bach o'r llall. A deud y gwir, oedd na un boi oedd pobl yn gofyn i fi amdano fo, mae rhain na fod i Rhisiart, mae rhain. A nes i ddweud, fel na, achos dwi'n mynd gwybod am bwyd ych chi'n sôn. Ond nes i gyfarfod â'r dyn arbennig yma, uh, blynyddoedd wedyn, a o'n i dal ddim yn siŵr na, na fo oedd o, a, a, a eiriau cyntaf o oedd, siwd i chi, o mae bargeinion gwych i gael yn Tesco ar hyn o bryd ar y Chateau Neuf de Pap, ac yn i fel un, Mae o'n fyw ac yn iach. Gai gyflwyno fy hun, Richard ap Rhydderch yw'r enw. Mae o wedi dalet. Yn Fis Watkins.
Dyna ni, welliant. Wn i'm sut o'n i'n llwyddo i gadw gwynab syth yn aml. Oedd, oedd, Caryl yn ei fi chwerthin yn fawr. Delys yn enwedig yn ei fi chwerthin. Ond am anodd iawn cael rhyw gwyneb sydd. Watch allu di rhaid y flippin traed mawr ni di. Chdi, sdi rhaid y draed mawr yn fo. Rei ti fydd y blinkin nostrils o ti. Mae'n gwybod be dwi'n gwybod. Be rwan? Oedd sgwennu Caryl yn help Garwch? Mae'n mae sgwennu'n eitha ffonetig. A felly, mae'r glust wedi bod yna erioed, dwi'n meddwl, a o'n i wedi bod yn fan o Lavinia um, cyn cyrhaeddiad Enfys, felly o'n i wedi tiwnio mewn i, i acen Lavinia, mater o macho hon, achos Swiss Mali, uh, lle, lle oedd y ddwy yn nhw, Enfys a Lavinia.
Ei, meddylia sydd wedi mynd yn topless. Oh, good God! Fel i ni byth o'n adel. O beth ei ian a ffrwt a fed yn cydwelu neu rwy'n yn dod o'n y cornel a gwel ni. Fach, lle ni byth a brynu tomatos na fe byth to? Oedd e ddim fel wneud ffilm gyffredin, achos oedd Caryl yn chwarae tair rhan. Felly oedd rhaid ni mynd i'r, fynd i'r golygfeydd yma, oedd rhaid i ni gael rhywun i chware rhan Caryl o'i llefen tra o'n i'n saethu, ymateb fel fydde Caryl yn neud, tra oedd Caryl yn yn chware cymeriad arall. Yna oedd rhaid ni newid y colur, oedd rhaid ni newid y gwisgoedd, trio cael y gole a goleadau i fatshio beth oedd y gole gyda ni yn y yn y yr olygfa cyn hynny. Felly oedd 'na Oedd e fel rhyw jigsaw mawr, ond uh, gethon ni lot o hwyl yn neud e. Ah, Delyth, Liz.
Ydw i'n eich nabod chi? Na, ddim to. Licen i gael gair â chi, please. Am beth, pwy i chi? A, fi di Delyth, a hei di Enfit, a da ni ffrindiau hefo gôr chi. Beth?
Nath y cynhyrchwyr yn ei doethineb uh, benderfynu ta'r peth gorau fi wneud oedd tyfu mwled. A wedyn dyma da fi'r uh, mwled a fi'n eitha blin bod fi wedi torri'r cydyn yn y cefn bant. Fi'n credu bod fi, fi ail ymweld ar, uh, ar ffasiwn na, fi'n credu rhywben. Oedd popeth oedd yn cael ei wneud y dramor yn ei beitha yn olygfeidd allanol? A felly be oedd yn digwydd wedyn oedd bod ni'n dod nôl i Gymru fach, nôl i Gaerdydd ac i'r stiwdios yng Nghaerdydd i wneud yr holl olygfeydd mewnol wedyn. Camp y gŵr camera oedd hefyd yn goleuo oedd matsio wedyn wrth gwrs goleuo Ibiza hefo goleuo stiwdio yma yng Nghaerdydd a dwi'n meddwl bod wedi llwyddo yn ardderchog ynde. Mae'n anodd iawn gweld lle mae'r sêm felly ynde. Ar ôl i ni ddod nôl, oedd rhaid rhoi popeth at ei gilydd. A nath Hugh Parry olygu'r ffilm i ni, a mae'n bwysig gofio, oedd e ar ffilm, nid ar fideo oedd e. Um, a oedd hwnna'n gost ychwanegol, so oedd rhaid bod yn fwy disgybledig tra o'n i yn ffilmio. Ond mae rhaid fi weud, oedd y cyfnod hynny, oedd e rhyw fath o gaseg eira. O'n i'n cael hwyl, wrth gael y comisiwn, o'n i'n cael hwyl wrth lunio'r sgript, o'n i'n cael hwyl yn y seithi, ac oedd y golygu yn estyniad o hynny. Pan nes i weld y ffilm uh, yn ei chyfanrwydd, oedd yna olygfeydd o'n i ddim hyd yn oed wedi sgwennu ynddi. Yn benodol, Emyr Wyn yn tynnu llun titis.

Yr acto. Bydd e'r yym bydd e'r gomedi yn dod drosodd yn hytrach na bod e'n dipyn o byrfert. Bod e'n bod e'n jyst yn rhwbeth bod e'n bod e'n timlo yn itha excited yn gyffrous iawn am y tro cynta yn 'i fywyd. Oedd e 'di gweld wedi clywed storis am Ibiza a'r eighteen to thirties a hyn llall ag arall er bydde fe byth yn cyfadde bod e eisiau bod yn rhan o'r math yna o o o wylie ond gan 'i fod e wedi cael ei roi yn y sefyllfa yna wel oedd e'n gyfle nawr nid yn unig i gymryd llunie o i- o hen adfeilion a hen lefydd anesyddol oedd e'n gyfle iddo fe i gymryd llunie o ferched oedd yn dangos 'i bron e. Gadewch i ni ei chlywed hi os gwelwch yn dda! I ganwr y tŷ!
Dwi'n hoffi soundtracks, a dwi'n meddwl bod caneuon yn gweithio'n dda iawn mewn ffilmiau.

O'n i ddim yn, o'n i ddim yn cwyno gormod am yr olygfa yna.
Doedd yr hael ddim cweit yn iawn ar y noson gynta, wnaethon ni reina, wedyn oedd rhaid ni wneud yr holl beth, yr olygfa yna ar, ar fin y, y, y dŵr yn cerdded ac yn bod yn gariadus ac yn cusanu wrth gwrs yn y diwedd. Rhaid i'n wneud y ddwywaith wedyn. Trio na fi.
Dwi'n credu na beth sydd yn codi nghalon i mwyaf ynglyn â Ibiza Ibiza oedd y ffaith bod ni wedi gallu creu y ffilm yna heb fawr o ymyrraeth. Oedd gennym ni uh, rwydd hynt i i arbrofi ac i redeg hefo'r syniad ac i, i ddilyn beth oedd y mer yn esgyrn i yn benodol am wn i er bod na lot o bobl yn gysylltiedig â'r peth. A bod ni wedi gweld y peth yn tyfu o ddim i'r hyn mae wedi datblygu i fod, sef rhywbeth sydd yn anwyl iawn iawn i lot o bobl. A dwi'n meddwl, sych,